Salam gadyrdan adamlar. Syrly ütimiziň bu gezeki sanady hoş gördük. Bu gezek hem biz size Coca Cola barada gyzykly maglumatlary size ýetirýäris. Coca Cola ýa-da başgaça Coke barada gysgaça nädip döreýşi, nirden gelip çykyşy barada birinji biz size gürrüň edip geçeli, soňra bolsa on sany gyzykly faktlar size garaşýar. Geliň onda başlanyň. Coca Colanyň döreýşi. Ol bir müň sekiz ýüz on altynjy ýylda Jorjiýanyň Atlanta diýen ýerinde amerikan raýatlyk urşunda ýaralanan general Jon Stig Pemberton tarapyndan döredilendir. Onuň döretmeginiň sebäbi-de, ol özüniň agyrysyna çydaman, agyry kesiji güýçli morfin dermanyna baglanyar we şondan diýdirmek üçin ol bir zatlar oýlap tapmana synanyşýar we şeýlelikde Coca-Cola döreýär. Aýdyşym ýaly, Coca-Cola-nyň başdaky döredilmeginiň sebäbi lukmançylyk niýeti bilen, ýagny agyry kesmeklik üçin döredilýär. Koka-kola adynyň gelip çykyşy onuň düzümdäki goşulmalaryndan gelip çykan. Olar koko ýapragy bilen Afrikada ösdürilip ýetişdirilýän kola maňzyndandyr. Bir müň sekiz ýüz segsen sekizinji ýylda gynansak de Jon Stiws Pemberton aradan çykýar we ondan soňra onuň döreden içgisini telekeçi Asa Gantner satyn alýar. Asa Gantner koka-kolany dünýä ýüzünde meşhur derejede tanatýar we ony esasy içilen içgileň hataryna goşýar. Coca-Cola barada gysgaça maglumatlarymyz şulardan ybarat. Geliň indi bolsa on sany gyzykly faktlara geçeliň. Birinji, Coca-Cola sözi dünýäde OK sözünden soňra, ähli adamlar tarapyndan bilinýän düşnükli sözleriň biri hökmünde tanalýar. Ikinji, dünýäde iki döwlet Coca-Cola-ny satyn alýan däldir. Olar Kuba bilen Demirgazyk Koreýadyr. Üçünji, Coca-Cola logosy Jon Stis Pemberden kitap ýazyjysy Frenk Robinson tarapyndan bir müň sekiz ýüz togsan nji ýyl eline çekilýär we o şmale çenli saklanyp ulanyp gelinýär. Dördünji, Dünýä ýüzünde iň köp Coca-Colany içýän döwlet Meksika hasaplanýar. Bäşinji, bir müň dokuz ýüz ýigrimi nji ýyllarda Coca-Cola kompaniýasy Coca-Colany aýazgabyň üsti bilen mahabat edip başlaýar. Ol hem şeýle şowly bolýar. Şonuň üçin hem Coca-Cola kompaniýasy Aýazbagyň suratyn çekip beren Hadyň San Peloma köp-köp sagbossun aýtýarlar. Altynjy. Iki müň altynjy ýylda Coca-Cola kompaniýasynda işleýän üç sany işgärler, Joe Williams, Ibrahim Dimsam we üçünji Edmund Duhaney dagylaryň Coca-Cola-nyň nädip ýasalyş usulynyň gizlin syryny Pepsi kompaniýasyndan satjak bolanlarynda tutuldylar we tussag edildiler. Ýedinji. Başda kop bol içgisi köp sanly keselleri peçirmäne kömek edendir. Olara kelle agyry, nerw näsazlyklary, iýmit siňdirme, morfin dermanyna baglananda ondan sowaşmaklyk ýaly görnüşler degişlidir. Sekizinji. Coca-Cola kompaniýasy dünýäde ilkinji bolup Olimpik oýunlaryna hemaýatkär bolan kompaniýadyr. Ol tomusky Olimpik oýunlary bir müň dokuz ýüz ýigrimi sekizinji ýylda Amsterdamda geçirilendir. Beş gal Olimpik oýunlary dünýä döwürleriniň arasynda ilkinji geçirilendir. Nji. Coca-Cola kompaniýasy gaty köp sany içgileň görnüşlerini öndürýärler. Eger her gün birinji barlap göreňde-de ol dokuz ýyldan hem köp wagta çekjekdir. Onunjy. Coca-Cola önümi segsen üç diýen on sekiz billion dollara barabar diýip çaklanýar. Bu bolsa KFC-ni, Subway, Pepsi-ni, Budweiser umumy goşaryňdan hem kändir. We şeýlelikde Coca Cola barada umumy maglumatlarymyz şulardan ybarat. Tomaşa edeniň üçin köp sag boluň.